Ha khensa ku va mi pfule channel ya Matimba Emmanuel Male YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana ni la ku vulavula hi mhaka leyi a ni ali ku vugangu byi kona munhu i fane a va na xigangu loko yena a swi lava a swi fositeriwi ende leswiya a swi ze swi lava ku munhu va fika va ku boha or va ku ba ku hayi i fane i va na xigangu loko i ri n'wanuna kumbe loko u ri n'wansati. leswiya i choice ya munhu mhaka hi leyi ku na mhaka leyi u kuma ku na famba sweswiwani ya xigangu xa mina hi ya hi ya buka B_N_B or yaleyo ya xigangu xa mina ya n'wansati a ni teka hi ya hi ya buka B_N_B leswiya a hi problem kumbe guest house ku va hi ya hi ya kha miroho hi khela kwele leswi a hi problem problem hi leyi i kuma ku ni teka xigangu lexiya xa mina ni xi vuyisa a ka yindlu or a ka room leyi mina na nsati wa mina loyi hi nga lovolana loyi ku nga humeselana kona xuma hi fika hi tirhisa sangu or xitheve or nsimu or bed lowu hi tirhisaka na nsati wa mina loyi hi nga lovolana. nsati kumbe i ye kaya kumbe i vhakile kumbe i ye kun'wana mi kuma van'wani hi teka vavasati va ta va ta hi vhakela kwahala xilungwini ivi va famba va ya kaya loko nkarhi wu fikile kumbe va vhaka loko swikolo swi pfarile hi leyi mhaka loko ku ve wa swi endla swilo leswi i ri n'wansati or i ri n'wanuna a hi ti dyondziseni ku xava mibedo. Loko i xava mubedwa a ni ali mubedwa wena wona lowu wu tirhisaka na nsati wa wena ringeta ku xava mubedwa wun'wanyana wuntshwa loko i tiva ku hayi munhu luya i ta ta tirhisa yini tirhisa bedi wa luwa ivi i teka bedi wa luwa wu tirhisaka na nsati u wu veka kumbe loko ku ri ka i yindlu yi kulukumba Famba ka kamara yin'wani kwalani ya vana mi ya mi ya tirhisa yona loko mi heta mi ta tlilina ivi ku basa ku sala ku ri fresh swi nga ti kombi ku a ku ri na vanhu vambirhi a va tirhisa room ya n'wana la ni vulavula hi yini hi va hlekisani or swigangu laya ku na switandzhaku mi kuma ku hi fika hi tirhisa mubedo lowu a wu mina na nsati hi wu tirhisaka mina na wena hi wu tirhisaka ivi ku humelela leswi. hi ta khela muroho kwalaya ka Betway luwa ku ta va na xinyama xo karhi or badi ro karhi ka n'wansati luya or ka nhwanyana luya i nga ta va i n'wi tisele la swi nga endleka i kuma ku i biha emirini. Loko a biha a mirini ivi u kuma ku n'wana ku humelela swin'wana hi n'wana luya kumbe sesi luya loko a nga bihi a mirini loko a tlhelela kaya a fika a va na mabadi mo karhi a va na makhombo yo karhi because i fike a endla yini i fike a kha muroho a nsin'wini ya wun'wanyani munhu laha nsimu leyi swi tivekaku ku mani na mani hi vona va khaku kona miroho ende nsimu loyi hosi yi bile xitempe ku hayi nsimu leyi i ya mani na mani. Me ni kuma kahle leswiya hi swona swi mi chelaka mabadi u kuma ku se swa complain a ku swa mina a swi fambi ni lavana na vukati a ni byi kumi vukati loko ni endla yini hala a swi fambi because of what i fike i nghena endlwini ya wun'wani n'wansati i endla swi swo huma endleleni endlwini ya wun'wani n'wansati vavasati van'wanyana ku na swi swo karhi leswi va swi tirhisaku. Ku na leswi vona va nga ti tiyisa hi swona ku okay loko nuna wa mina a kha mi rona munhu wo karhi munhu loyi a khaku na yena mi ro a humelele hi mabadi kumbe a humelela hi makhombo or loko va kuma n'wana n'wana loyi a huma a nga ri kahle kumbe a tshama a kha yini a tshama a kha a kuma yini miscarriage i kuma ku a wu loyiwangi hi vanhu va le handle a wu loyiwangi hi munhu i loyiwe hi munhu ya luya i n'wi tekelaka nuna. ma ni twisisa ni tshama ni endla content ni ku na mhaka leyi yo siya swimbalo ka swigangu a swi kahle se na yona leyi ni yi vulaka leyo mi kha mi roho a mubedweni a swi kahle loko i fikile u kuma ku munhu yaloye i hanyaka na yena i fika a rent room somewhere wa xava xiponci wena wa n'wanuna mi tirhisa xiponci lexiya mi nga tirhisi mbedo wa nsati wa wena kumbe loko i ri na mali xava bedi wa n'wana. ma ni twisisa kumbe mi endla yini van'wani va hundzuluxa matirasi tirasi leri le henhla leriya a ri hundzuluxa loko va heta ku kha miroho ivi luya a fambile a sala a ri vuyisela laya ma ni twisisa hi swo swi vangelaka makhombo na khensa ku va mi yingise channel ya Matimba Emanuel Maluleke danko.